Hello guys, nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Tuni cu video tawi tein kan rak tuah ṭhan lai i kan video rak zoh cio ṭhan dingin ka hin vun sawm ṭhan ka vin duhmi hna si. A luancia hnihnih kum kul le kum khat hnu in khan ralhrang nih Kawlrampi an lak hnu in khan kan Chinmi kha hmunzki pah kan i ṭhek hna tikah Kha hnu in khan Kawlram cungah zeidah a cang, kan Chinram cungah zeidah a cang ti kha theih a duh tuk ko nain a thei kho lomi tampi an rak um caah khan news kha chim ka rak i thawknak kha a si i sihmanhsehlaw atu ahcun kan Laimi chung in Kawlram cungah zeidah a cang timi le kan Chinram cungah a cangmi thawngpang a kan thanh khotu media tampi an um ko caah khan uh, news chim len kha a hau in ka ruat ti lo i topic dang deuh tu kha keimah nih ka sai unsa deuhmi le ka duh deuhmi topic tu kha ka hen uh, chim ding in timtuahnak ka rak ngei cang i tu hnu in cun Bible he ai pehtlai deuhmi pawl kha kan rak chim cang lai Bible chung a ummi theih a hal deuhmi pawl tahchunnak ah pumh tikah nu hna nih an lu an i khuh a herh maw hei ti bantuk. Cun siasal sinah raithawi cangmi rawl hi zumtu hna nih ei tikah a thiang maw hei ti bantuk. Zumtu hna nih zu kan din awk a si maw hei ti bantuk. Theological issue he ai pehtlaimi pawl kha kan rak chim lai. Cu lengah khan a lengin knowledge tete, missionary hna tuanbia hai ti bantuk tete, cun A zumhnak, Khrihfa zumhnak kaltak in zumlotu ah ai cangmi tuanbia tete hei ti bantuk le archaeology hei ti bantuk Bible chungah a rak ummi thil kha a dik taktak ko ti langhternak ding caah Israel hmun ka khatkhat ah an hmuhchuahmi thil pawl hmangin Bible a hmaannak a diknak a langhter nu. tu archaeology pawl tete zong kha chim khawh ka zuam lai i Baibal si an kaimi ka si bantukin cu bantuk cu keimah nih ka duhmi le ka saihun sami zong kha a si caah khan kha pawl lei tu kha chim khawh na ka zuam hna lai. Atu ni ah chim ka duhmi cu kum kul le kum khat chung Pathian rian biatak tein a ṭuan i amah thawng cu chimnak hmangin Minung thong tampi zong nih zumtu ah an i cang i Jesuh Khrih an zumh i an piangthar nain amah kha kum kul le kumkhat chung rian a ṭuanpiakmi a Pathian kha kaltak in zumlotu ah ai cangmi Charles Templeton kong hi tlawmpal tein ka rak chim lai. Charles Templeton hi October thla ni sarih thongkhat zakua kum hleinga ah khan Canada, Toronto state ah a rak chuakmi pa a si i amah kum hleikua a si ah thongkhat zakua sawmthum kum ruk ah amah hi Jesuh Khrih he an i tong i khamhnak a rak comi pa a si. Voinak kan chim si ahcun a rak hrin ṭhanmi pa a si. Kha hnu in khan, a hrin ṭhan hnu in khan, biatak tein Pathian bia lei ah khan ai zuam i ministry a phunphun lei ah khan a rak i teltum i thongkhat zakua sawmli kum hrawnghrang ah cun amah kha evangelist minthang vawleicung pumpi nih theihmi evangelist minthang kha a rak si i Billy Graham te hna pawl ah he biatak tein rian a ṭuanṭi i a thawngṭha a chimtu rak si. Thongkhat zakua sawmli kum ruk lio i a min a thang ngaingaimi European Tour timi zongah khan Billy Graham he an rak kalṭi i Europe ram hmun zakip ah an rak kal i Pathian bia an rak chim i minung a thong tampi nih anmah hmangin khan khamhnak zong kha an rak co. Sihmanhsehlaw khuaruahhar taktak a simi cu thongkhat zakua sum nga kum sarih kum, Pathian rian a ṭuannak kum kul le kum khat a rauh hnuah a Pathian cu kaltak in zum lotu ah a rak i cangmi pa a si. Cucu zei ruangah dah Charles Temple ṭon nih hin Khrihfa sinak zumtu a sinak hi kaltak in zumlotu ah a rak i can timi a ruang kha tlawmpal tein kan rak zoh hna A pakhatnak ahcun Sai nih a cawnpiaknak le Baibal nih a cawnpiaknak hi ai kalhmi a tam tuk caah cun Baibal chungah a ummi aa tuanbia cheukhat kha Sai nih explain khawh lomi logical in a si kho lomi kha tam tuk a um caah Baibal hi a dik lai lo timi ruahnak lunghrinhnak kha a pakhatnak ah a rak ngei ti si. Cun a pahnihnak ah Princeton Theological Seminary ah khan uh, Bible a rak cawngmi a si i cu an cawn lio ahcun liberal theology an rak cawnmi hna kha a ruah ṭhan tikah uh, a ruah ṭhan tikah Bible a si khawh lonak phun kha tampi in liberal theology pawl nih an rak hrifiahmi kha a ruah ṭhan tikah a si khomi a si ti kha uh, a, ruah, a ruah tikah khan Baibal kha a dik lomi a si kho timi lunghrinhnak kha tam chinchin in a rak ngei. Cuticun kumkhat hnu kumkhat in Baibal a lunghrinhnak kha a rak karh chin lengmang ve. Cun a donghnak ah thongkhat zakua uh, sum nga hrawnghrang ah a rak cangmi Africa ram ah a rak cangmi mangṭam a zoh tikah ngakchia tampi kha an rak thi i Cu lioah cun minung tingkhat leng kha mangṭam ruangah an rak thi. A thimi hna lakah cun ngakchia tampi an um i ngakchia ka rawl ei awk ngeih lo ruangah an thi hna i an thih hlan in khan an ruak ei dingah langta nih an hnulei in a rak hngahmi pawl hna kha a hmuh hna tikah a ngaihchia tuk i khua a ruahmi cu dah a si ti si ahcun kan Pathian hi a um taktak a si ko ahcun dawtnak in a khatmi Pathian a si taktak ko ahcun kan Pathian nih hin hi bantuk thil can hi a onh awk a si lo, a sin awk a si lo ti kha a thinlung chungah a rak chuak i cu ruangah cun Charles Templeton nih Pathian hi a um taktak lo ruangah atu bantuk thil a can hi a si ko lai ti kha a ruah caah a Pathian zumhmi kha a rak kaltak i zum lo tu ah a rak i cannak kha a si. Cu ruangah cun Thongkhat zakua Sawmnga kum sarih kum ah cauk pakhat a ṭial i cu cauk a ṭialmi cu Farewell to God timi a si i cu Farewell to God timi a cauk chungah cun zeiruangah dah Khrihfa a chuahtak timi te hna kha tampi in a ṭial ti kha ka hin kan hmuh khawhmi a si. Charles Templeton nih Khrihfa a sinak a chuahtak i zum lotu ah ai can hnuah hin Khrihfa ram ah biatak tein aa ceihmai a hung si i zeiruangah dah kum kul le kum khat chung Pathian rian a ṭuan cangmi pa cun amah hmangin hin zumlotu tampi zong Khrih lei ah an kal i cun a hrinṭhanmi zong tampi A umter khotu pa Charles Templeton nih zeitindah a zumhnak hi kaltak in zumlotu ah ai can khawh timi hi an ruat i cu nih cun cu ruahnak nih cun mi tampi an lung kha a tuai ngaingai hna. Zeiruangah dah Charles Templeton nih hin a biaknak hi a chuahtak khawh hnga timi hi ruahhar ngaingai, ruah awk tlak ngaingai cu a si. A rak hrin ṭhan lo ruangah maw a si hnga, asiloah a zumhnak, a khamhnak hi a tlau ruangah maw Hitihin zum lo tuah ai can hnga ti hi ruahhar ngaingaimi a si. A thih lai te ah Charles Temple cu journalist pawl nih interview an tuah i an hal i Jesuh Khrih na kaltak hi nai ngaihchih maw ti an ti tikah ai ngaihchih ngaingai a ṭap i ai ngaihchih ngaingai ti si. Ka nuncan ziaza ṭha vialte hi Jesuh Khrih sinin ka cawnmi a si i amah Jesuh Khrih hi ka dawt ngaingai i ka kaltak cu kai ngaihchih ngaingai ti kha a chimmi si ti kha kan hun theih khawhmi si. A tuanbia in cucu tuni ah hun chim ka duhmi si i a hnuah hi bantuk tuanbia tampi le Baibal chungah a cangmi Baibal biahar pawl tampi in kan rak chim lai i Kan video kha rak ngai cio ṭhan ding, rak ngai lengmang ding in khan vun sawm vun duhmi hna si. Cun kan rianṭuannak ah support na kan duh si ahcun kan page ah khan subscribe rak kan tuah ve law ti kha kan donghnak ah vun chim ku duhmi si. Di lak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.